Сәлам дуслар, өр яңа проект, мин беренче кунак, пилот проект башлыйбыз. Казанның танылган шәхесләре үзенең яраткан урыннары турында сөйли. Бүген беренче урыныбыз безнең икенче татар гимназиясе. Әйдәгез карап чыгабыз. Шиһабетдин Мәҗәни исемендәге икенче татар гимназиясенә мин 2001 елны укырга кердем. Әти белән әни мине бу гимназиягә алып килделәр. Ул вакытта директор Камәрия Зиннуровна иде, исәнмесез. Ул безне бик теләп кабул итте һәм укырга безне гимназиягә алды. Бу безнең э, кечкенәләр бүлеге. Монда э, беренче һәм дүртенче сыйныф укучылары укыйлар. Без менә моннан гел ашарга йөри идек ашханәгә. Ашханә теге якта урнашкан. Ә менә монда безнең гимназияне тәмам алтын медальгә тәмамлаган шәхесләрнең фотосурәтләре эленеп тора иде. Минем истә калганы ул Альбина Насыйрованың фотосурәте. Бүгенге көндә ул Бала Сити оешмасын оештыручы, башлап җибәрүче шәхес. Киттек алга таба. Әлеге коридор бик данлыклы коридор. Монда моннан әлбәттә бу коридор э, э, кечкенә якны тоташтыра, шулай ук олылар ягын тоташтыра. Һәм инде ниндидер чаралар булса, менә соңгы куңгырау булганда, мәсәлән, менә монда барлык класслар тезелеп басалар иде дә, монда э, чыгарылыш сыйныф укучысы берәр егет беренче сыйныф укучысын э, җилкәсенә утыртып, моннан соңгы кыңгырауны чыңлатып баралар иде. Монда безнең төрле э, картиналар эленеп тора иде, ә менә бүгенге көндә күрәбез заманча менә шундый әйберләр бар. Төрле мотивирующий сүзләр дип әйтик. Шулай Габдулла Тукай шигырьләрен дә монда күреп була. Заманча, современные проблемы требуют современных решений. Киттек алга таба. Без хәзер олылар ягында, олылар бинасында, бу өченче этаж. Монда безнең рус теле дәресләре үтә иде. Менә бу өч кабинетта да төрле вакытта төрлечә. Менә моннан килеп без тәнәфес вакытында хозурлана идек табигать белән. Менә монда бу кечкенә генә агачлар, алар менә мондый гына иде. Мин әле 5 сыйныфта укыганда менә инде күрәбез алар. Зур булып, матур булып үскәннәр. Монда, әлбәттә, зур гына ремонт эшләре үткән. Менә бу сирень агачын мин әле дә хәтерлим. Ул элек менә үзе генә үсеп утыра, монда чирәм иде, хәзер менә нинди җәннәт гөл бакча ясаганнар. Үзем генә әйткәндә гимназиядә мин э, отличник булмадым, гел бишле билгеләрдә генә укымадым. Яраткан фәннәрем минем, әлбәттә, иҗат кешесе буларак ул э, әдәбият, татар әдәбияты, рус әдәбияты, Татар теле, рус теле, рәсем, музыка. Хезмәт дәресен бик ярата идем. Хезмәт дәресләре безнең бу гимназиядә үтми иде, алар УПК дип атала торган җирдә үтә иде. Монда ерак түгел ул бина. Ә бу инде безнең актлар залы. Безнең э, тавыш режиссерының пульты астарак тора иде, хәзер шундый матур корылма төзегәннәр. Ә инде сәхнәдә без шигырьләр укый идек, Төрле фестивальләр үтә иде безнең татар җыры фестивале. Күз сирпесәң, оялтасың. Күзләрең шундый нурлы, озын керфекләрең аша карама алай туры. Читтән генә күзләп йөрим, үзең күрмәгән чакта. Карашларың өтеп ала, илтеп сала учакка. Әллә син дә ояласың, игътибарымны тоеп? Мин күрмәгән чакта гына Карашың ала уеп. Күзләр уйный качыш-качыш, Күрмәмешкә сабыша. Яшен утыдай карашлар Ярыша да ярыша. Фәнил Гыйләҗев шигыре.

Ул вакытта яшь артистлар, хәзер дә яшь артистлар э, Резида Сәләхова, Артем Пискунов, Зөлфәт Закиров, Илфак Хафизовлар килеп Тукай әсәрләре буенча э, кечкенә генә күренеш спектакль күрсәткәннәр иде. Һәм менә вакытлар узгач, миңа да шул театрда эшләргә насыйп булды. Бу театр училищесында укыганда моның турында аннары соңрак сөйләрбез. Менә шуларны күреп үстем, шулар белән бергә дә эшләдем, шуңа күрә мин бәхетле кеше дип саныйм үземне. Безнең монда әдәби кунакханә, әйдәгез кереп карыйбыз. Монда заманында Пушкиногория, Пушкинские горы, монда безнең Пушкин кабинеты иде, менә без Пушкинның фотосурәтләрен күрә алабыз монда, Пушкиногориядәге, Псков өлкәсендәге, Псков шәһәрендәге күренешләрне. Монда безнең Альфинур Бушуева эшли иде, Альфинур Даниловна. Ул мине күреп алды да, Пушкиногорьега чакырган иде сәяхәткә. Без Пушкиногорьда сәяхәткә йөргән идек. Менә монда балаларның дипломнарын күрә алабыз. Монда менә безнең дипломнарыбыз әле дә саклана.

Казанның уртасында үзәгендә урнашкан Гоголь урамы икенче йорт. Менә шундый бик матур бина. Архитектура ягыннан да ул миңа бик ошый һәм менә монда үзәк булгач гел машинада үтергә туры килә. Шулай ук самими, рәхәт, матур хисләр белән бу урынны искә алам. Бу урынны узганда гел яшьлек искә төшә. Кызлар белән аралашкан вакытлар, театрларга йөргән вакытлар. Менә шундыйрак урын. Күңелдә бик матур хисләр уята торган. Икенче гимназиядә унынчы сыйныфны укыган вакытта, 2011 елны мин монда күчтем октябрь аенда. Әйтеп үтсәнемчә, театраль кружокларда укып, татар егете бәйгесендә җиңгәч, э, конференцияләрдә катнашканнан соң, сәхнәне тирәнтенрәк өйрәнәсем килде, сәхнә осталыгын, сәхнә күнекмәләрен, театр дөньясын, кино турында күбрәк беләсе килү максаты белән, мин әлеге театр училищесына укырга кердем. Монда безнең укытучыларыбыз, менә Эльмира Хаматова күрәсез. Без дә аның белән укымадык. Без Инсаф абый белән укыдык. Рәүф абый ул да эшли театр училищесында. Ә монда шундый кыскача гына тарих. Менә шулай безнең сәхнә теле дәресләре үтә иде, төрле күнекмәләр ясап, дыхательный гимнастикалар ясап, жестри, жестре, жестре, жестру, жестрю, и, э, э, э, о, у, ü, Ә шундый күнегүләр ясый идек. Бабгди, бабгда, бабгдо. Шундый күнегүләр ясап өйрәнә идек. Ә инде монда хәзерге вакытта бәлки дәресләр барадыр, студентлар юк. Тәнәфес вакытында монда студентлар бөтенесе кем баянда уйный, кем курайда уйный, кем сәхнә телен чарлый, кем скакалкада сикереп такмасалар ятлый, без, ятлый, без аны өйрәнгән идек барысында. Театр училищесында укыганда мин шулай мода түгәрәгенә йөри идем. 2012 елның җәендә Япониядә эшләп кайтырга насыйп булды. Әлбәттә, инде ул вакытта яшьрәк идем, матуррак идем, зифа буйлы, матур тавышлы ират егет идем. Кызлар да күбесе ошата иде, театр училищесында укыган кызлар. Менә бу урында утырып без алар белән серләшә идек, сөйләшә идек. Гомумән, театрда уку чоры, бу минем яшьлек чорыма туры килә. Шуңа күрә бу Вакыт ничектер шундый самими хисләр белән истә калган. Театр училищесында уку минем өчен ничектер җиңел бирелә иде һәм кызык, рәхәт иде. Без менә бу ишекләрдән чыгып, менә шулай йөри идек. Ничектер монда йөргәндә мин үземне ниндидер лагерьда кебек хис итә идем. Менә шундый күңелдә рәхәтлек иде. чөнки мин монда килдем кино турында белергә театрлар турында и менә ул бөтенесе шулай шул казанда кайнагач ничектер менә күңелгә рәхәтлек бирә иде ә кызыклы историяларга килгәндә менә монда безнең унҗиденче аудитория һәм безнең ниндидер бер э, концертка әзерләнә идекме соң ниндидер прогон ясый идек ниндидер э, тамашачыларга әзерли идек ниндидер проект Тукай шигырьләре буенча һәм минем э, курсташым Нияз Сабиров, Нияз Сәләм сүзләрен ятламаган булган иде ялгышмасам. Чыкты да бу сәхнәгә э, Габдулла Тукайның Зәйтүнәгә дигән шигырен укырга сәхнәгә чыкты да Зәйтүнә, Зәйтүнә, гафу итегез, диде дә кереп китте. Сүзләрен исендә калдырмаган, менә шундый кызыклы история. Һәм укытучылар безгә үзләренең фикерләрен әйтәләр иде, һәм минем ниндидер шундый гадәт бар иде ул, әтидән калдыргандыр мөгаен, кызыклы ниндидер укытучыларның афоризмнарын теркәп бара идем блокнотка, менә сезнең игътибарга укып китим әле берсен. Кеше үсешне генә карый ала, сез үсешне күрсәтергә тиеш. Үзегезне уятмасагыз, сезне беркем дә уятмый. Килгәнсез икән артист булам дип, эшләгез. Тагын бер Булдырасың икән, була, юк икән, бүтән эш эзлисең. Моны безгә Аманулла Әмир Камалиев әйткән иде 4 октябрьдә 2013 елны. Эстрада артисты бөек психолог булырга тиеш, сез актерлардан аерылып торырга тиеш. Эстрада артисты уйламыйча эш итә алмый. 28 февральдә 14 елны Гыйлемхан Хадиевич әйткән. Гыйлемхан Хадиевич ул безнең ул вакытта театр училищесының директоры иде. Безнең өченче урын Казан мәдәният үзәге НКЦ Казань

Менә монда хозурланып колясканы этеп йөрибез. Ә менә бу яклар миңа нишләптер Брат киносын искә төшерә, Брат 2 киносын. Америкада йөргәнен. Менә монда мин килеп басам да, чыннан да Америка дип әйтәм. Ни өчен Америка дип әйтәм? Чөнки бер заман безгә килгән иде телевидениегә Кирам абый Сатиев, атаклы баянчы, легендар шәхес. Э, һәм бергә фотога төштек истәлеккә дип фотога төштек тә каяны кәш карап алдым әле ди фотоны телефонны маңа бирдем дә кирамовыйга карый да о америка дип миңа әйтә шуңа күрә мин дә нәрсә беләндер хозурлансам нәрсәдер минем күңелемә ятса мин дә хәзер шулай о америка дип әйтәм шуңа күрә менә шундый матурлык Бу җирне яратмыйча мөмкин түгел, чөнки монда машинасы белән килгән кешегә парковка бар, җәяү йөрүчеләргә дә шулай ук уңайлыклар тудырылган, матур итеп менә матур агачлар үсә. Менә монда тиздән алла бирса, бәлки футбол да уйнап булыр дип уйлыйм. Монда әле ясала, әлбәттә. Тегендә безнең урам паркы бар, бик матур. Монда барлык уңайлыклар бар. Менә монда берәрсе концерт куям дисә, концерт та куеп була. Матур итеп урындыклар да дөрес итеп ясалган. Гомумән, менә монда болай матур итеп утырып, һава сулап була.